Eger tu destîriyê bideye min ez ê raporteke serkarên Evrû pêşkêşî te kem. Min tu yê kiriye ber pirsê karûbarên koçkê, da ku hizra min a min jî nebî ser her karûbareke di nav koçkê de tê dekirin. Ne erkel ser milê te yo zersît. Tu raporta binvîsî. Hêvîdarim eşhejî wê baweriyê bim ew baweriya hewe daye min. Ji pênevê tu êşhejî. Eger ne, ti ev pile bi dest xwe venetîna. Demê mirov şey de tenîveka serê xwe, bêguman, dagirê di serê xwe veket. Yuzarsî. Te ew girê di nav koçkê dayî divekirîn. Ji ber hindê bariya me bi te têt. Geleka seyre. Zuley xwe ji vina maleka mezin e û ez bînim ev çende dibite rêgir ku ew kesekî mezin e bi danî. Yan jî ew stayîşa kesekî bike. Bêguman eger tu bîye cihê hejêkirinê li dev xatîna Zuleyxa, çipêne vê dê bîye cihê hejêkirinê li dev hemî xelkê Misirê. Ez ya piştrast im ku Yuzarsîfî cihê xwe di nav dilê hemî xizmetkara da kirî û hemî kesa.

Ez suposiya te dikem. Erê ma tiştek çêbûye? Belê nu key û zar sîfî nerm û dilovan bû digel min. Belê ev ve maweyek e, ew berê xwe nadete nav çavêt min. Ne berê xwe dana wî ji dil paqijiya wî ye. Mane tu zanî ne maye zarok û ew yê mezin bûy xatîn. Û ev çendahe ne arîşe ye. Ew wisa zirket ne berê xwe dan bo dêmên ciwan, ji rewiştên herên baş e xatîn Zileyxa. Ez vê kiryara wî tijmêrim weko dirbekê kêmkirinê. Yûzer sîfet tirsît û wisa hizir ket eger berê xwe bidete her du çavên ciwanên Xatîna Zûleyxa? Ne ku ser da biçî. Tu herdem hemî tişta bi tirane ve werdigirî. Min çi tirane nekirîne. Belê pa divêtin ez piçek berê xwe bideme wan çavên ciwan.

Ey Xwedayê min, ez xwe bi te diparêzim. Ey Xwedayê min, min nehêle peviya çêkiriyê di xwe yê dixirab ve. Min ji xirabkara parêze ey Xweda. Min di sinorê dilovaniya xwe de parêze ey Xweda. Eger ez di karekî de an axiftinekê de serkevbim, Hemî bû te zivrît xudayê min. Lavaş te dikim xudayê min, ez çi caran e kevime çi xeletiya. Min parêze ey xudayê min. Min parêze ji mirovên xirabên ser rûya erdî ey xuda. Û li her cih û demekî piştevan û harîkarê min be ey xuda.

Eger bes axaftinekê li ser bîr û bawerê tî û zarsîfî tu bê jî, yan jî her tiştekî tu bikeyî ku jiyana wî bixî yet metirsiyê de dê te bi destî dixwe kujin. Min yû zarsîf bi saxî divit û min çi peywendî bîr û bawer û ayînê tî ve nîne. Tu têgihiştî? Belê bo xwatîna min. Ez gelek ya ji wî tirsim. Nekî ew baweriya te bi xwedawendê Misirê ji te werbigirî. Mixabin bo vî serê hinde mezin. Xwe tiştek tê danîne. Û bi tenê ew pê divî tu guhê xwe bideye min. Û ji bîr neke tu xwe dama min û ne zîdetir. Eger ev çendo ez dijme te û tu nekey, baş bi zane dê reftara xwe digel te guhorim. Baş e, baş e. Îya piştrast be. Her wekî ne min çi dîtiye û ne min çi gulê bûye derbarê Yuzersîfî. Û yo piştras be ji xatîna min, ez dê ne tenya te veşêrim.

Belê Omon University ye. Ez manê xwe dirêj nekey. Ey Amonê mezin! Ez dê gelek diyariya û tiştêk buha giran bo te înim. Eger tu harîkariya min bikey ez serkeftinê li ser Yûzersîfî bînim. Min çi xwedawend nînin ji bilî te. Harîkariya min bike. Ez gelek hejê dikem û ew yê min e û me gelek giran kirîbû. Harîkariya min bike a min ez sî dişte dikem.